Gamente kombeddi tye ka wacone ka maleng ni pe kibiketo kigeng i Kampala pi lok me nya pa two me Ebola. Dano gubedo ki ngur ngur i kin piny ni ka ber kibiketo ngo kigeng ngo woro bubedo peke. Ento kombeddi Minista matidi ma loyo lok kom cat Harriet Ntabazi tye waco ka kiketo kigeng eni ba obubalo biacara pa dano ma dong kombeddi oballe o. pi lok me Covid nineteen ni, dano myero gunen ni gulwoko cing gi, giruko mask, gineno wa cal lamego ni kenyo, meno aye the only way ma ilwonyo kwede i kom two me Ebola pien ka kiloro piny o dugu cen dong bi bedo tek. Atamo ni gutamo maber pien ma well Ebola tye ka yelo dano, two tye ka medde, tye ka wot i kin piny mapat wa ki Mubende, Kassada, ocito Chegegwa, Gubedo lipe oo tye wa Kampala. Kampala mu oo ni ka mu oo iye oo marac. Pe owinye i kin gang, owinye i kin lutino kwan. Now that is a threat to the whole community. Gicako tamo ni waci kitimo ngo. Now instead of penyo ni kitimo ngo or nyo kicako ki kwe, it is just as good ni kicak neno ngo ma omyero kitim. Pingo lawor bene waloko kany waco ni ka kiwaco ki loo piny nyo me pyem pud Ebola tye, Peko madit obidwogo i wi anywali me Uganda ma kwo ma ceng juyubo bedo tek. Dano tye ka yelo kome me cako yenyo cente. Dano tye ka yelo kome ni cako neno mwaka kit iwaco mwaka tye ka tum-mi. Dano tye ka planning mwaka tum kining, atimo gin ango, ngo ma aromo timone i last two month. Eni dwe me biacara. Christmas period is a boom period. Now, ka dong watye ka cito kome-ni, dano tye ka timo stock taking, jo ma tye ka wilo war, jo ma tye ka wilo bongi wek giter jami gicit gingo? Gicati. Ento koni kigeng bino cuk mogo macalo en cuk auction gi nongo kigengo koni nongo jimi nongo kwo bedo tek. Mm. So amito kwaci I think the deliberate step me waci ni dano taking uh, precautions SOPs matek wek guwek tuwoni po mete.
Yes. Mm.
Wek lacen pe kibed ta yelogi. Gin gumede ki tiyo tijgi ento gungeyo ni it is their responsibility me lwoko cinggi pe me bedo ka macol

Iti nene wek chances are very high eweko waci pi good ngati mo i mony loka minister minister waci ni stop stop sweating together stop sweating sweat alone eh sweat alone dong ka ngat oniang ngeyo nga ma tye ka waci ni ni the contacts which contacts mogo tye ma pe ber irom ngat ma tye i ngete ngat ma tye i ngete Tutwal lakor jo ma gibedo i bac ma nongo kwok bedo i kome-gi jwi. Ka itam kong ni ibedo mere kom man, an kome bene gwok nongo. Pat, an dong gin aneno wai dano peya gupwonyo tutwal en lok me mot. Jo mukene kun na dong kiloko dok kiloko ni mot obed pe, i nongo ni jo okene pud gibino gicwalo cinggi. An ka in dong pe icwalo megi cingi, ibedo ikatti wai i orud ineno wai Myero dong ibed aye icwal cingi. Kome kit iwaco cing pe kimote wa eni bene dong pe gitim pien cwet nyo kwok na pud tye i kin cing dano kumeno nongo kimote ki wan mureme wa i ladit lobo. En oweko waco ni, Society is locked up to their old tradition but kin okene it is you to bypass society. An ka atye gang. Ki biwaci ni itye wake pe imoro cing ngat mo ni cwalo cinge in pe igamo. Ineno ba?
Me acel mot pire pe tek. Ka iwaco tye, otye. Ka igamo ci igamo. Ka pe igamo, that's An ki not wek your ngat mo problem.
obino aboro cwalo cinge o ni pat. An pe amoto.
Awaco ci Ebola is there, aniang ni tye, amito mota, an bene amito moti, but atye maber. And that is okay. Ka dong in iwaco iter personal, meno megi. Stress, an pe agwoko. Adada eni kombeddi a Minista ma tidi ma loyo lok kom cat ki wil Harriet Ntabazi tye ka waco ni pe ki bi loro piny i kom lok me lweny i kom two me Ebola kit anongo dano tye ka winyone i kin piny-ngi.